Essalamu Aleýkum. Hormatly ildeşler, ullakan ötünç soraýas. Goý näçe minut gijä galdyk kak? 13 minut gijä galypdyrys. Gijä galmagymyzyň sebäbem Zoom-y YouTube-a baglap bilmedik. Bizde näçe kişiň telefonundan kod alyp konform edýänçäk azajyk wagt galdy. Ýöne biziň çykyşymyz ötünç soraýas, ýöne şu şoň öňki ýaly indi şu taýdan dowam eder. Bu günki çykyşymyz gipertansiýa barada, ýokary dawleniýe. Çykyş etjek doktorlarymyz Doktor Çary Annageldiýew, Pyram Doktor Kakygeldi Hommadow. Aramyza köp sag boluň gatnaşýandygyňyz üçin. Doktor Çaryýew, geçen saparky çykyşdan soň doktormar bilen meşgul bolduňyz. Häli şindi ideglisiňiz. Wagt tapyp geleniňiz üçin köp sag boluň. Doktor Çary içi keseller rezident doktor bolup, Penn State uniwersitetiniň Health Medical Centerinde işleýär. Doktor Kakelli Homatowam anesteziologiýa rezidenti bolup Temple uniwersitetinde işleýär. Çykyşy doktor Kakelli eder. Onsoň soraglaryňyz bolsa Q&A-den jogap berip bilersiňiz. we sor başlaň sorap bilersiňiz ondan soň eger Demek, kişiň düşünäýjek dilinde sorag jogap istedik doktor Şara sorar. Ýok, diňe alymlaryňa düşünsin diýsek, onda doktor Kakeliden sorar o soragy. Köp sag boluň. Onda men e, kameramy ýapýan, ondan soň diýen wagtyňyz täzeden kameramy açyp, şo taýdan dowam ederis. Bolýar, onda men Ýene bir sapar başlaň, e, gijä galandymy sebäpli.
Bolýar.

Esasy biziň maksadymyz şu gün e, esasy gipertoniýa näme bu e, halk arasynda ýokary dawleniýe ýa-da göni dawleniýe diýip bilinýär. Şu esas şu näme? Ondan soň näme sebäpli bolup bilýär? Ondan soň e, liçenesi näme? Ondan soň liçenesi näçeräk almaly? Bu hronikimi ýa diňe bannisa girip çykyp liçeni alyp çyksaň e, ýeňip bolýarmy? Ýa-da meselem kelläm agyranda Dawleniýaň galdygy manysyna gelýärmi? Şoňa zatlar hakynda nesip bolsa gürleşeris. Ondan soň sorag-jogaby geçeris. Şoň esasy biz maksadymyz sorag-jogaba kän wagt aýyrmak. Şoň üçin diňe 10 slaýd başlaýda çaltrak geçip bolarys nesip bolsa slaýdlary. Ondan soň sorag-jogapda has giňişleýin üstünden durup geçeris. Soň birinji bilen gipertoniýa näme? Gipertoniýa hem aýdyşym ýaly e, ýokary gan basyşy biziň damarymyzyň içindäki gan e, ganyň e, ýokary basyşy. Biz damarymyzy slanga ýalak ýa turu ýaly pikir etsek, içinde gan aýlanyp ýör. Ondan soň häzir şlangaň içinde suw bar. Ondan soň şlangaň içinde näçe napor güýçli bolsa, şonça şlangaň diwarlary gowşap Zeper ýetip başlaýar, zaýlanyp başlaýar. Ondan soň edil zadym şoň ýaly. E, Dawleniýa ýa-da ýokary gan basyşym şoň ýaly. Içinde özüň normally basyşy bar e, we şu basyş köplenç 120 ýa-da 80 e, aşagynda bolmaly. Eger şoň üstünden geçse, şu ta suratda görkezilişi ýaly, ýoşuk bilen gan diwarlaryna zeper edip edip başlaýar. Dän, dän edip başlaýar. Ondan soň esasan hem şu 20, 120, 130 arasy sistolik gan basyşy töwere gelende e, dän edip başlaýar. Şuňa biz ýokary gan basyşy diýýäs. Eger e, sistolik gan basyşy e, ondan öň men zada aýdaýyn. Şu ýokarka şu iki nomer bolýar gan basyşy biz hakynda gürňedemizde. E, ýokarky ýa-da aşaky diýilýär türkmençilikde. Ýöne e, zat medisinada stolik gan basyşy, aşaky diastolik gan basyşy. Olar nämedigini hem häzir biraz arakdan e, gürrüň etmekçi. Soň e, esasy normalnysy e, 120 aşagynda stol gan basyşy ýa diastol 80 aşagy. E, ýokary gan basyşy diýlende 120-130 arasy bolýar.

ýokarky nusgasy näçe bolsa göni stage 2 ýa-da dereje 2 diýip kabul edilýär. Soň liçenýesi, ondan soň e, birinji etjek liçenýäň birinji bejergisi üýtgeýär. Meselem, çalar ýokarrak gan basyşy ýa-da e, dereje 1 gan basyşy bolsa, köplenç e, derman alman, biziň ýaşaýyş şeklimizi üýtgedip, şol geçir edip bolýar, bejerip bolýar şu e, gipertoniýany. Ýöne belli bir derejäň üstünde bolanda göni e, derman başlamaly bolýar. Şu emesi biz esasy zat e, American Heart Association-dan aldyk. Şu sebäbi her üýtgäp durýar. Şu şu elimizdäki iň soňky 2017-de. Sebäbi e, biziň adamlaryň ýaşaýyş şekli üýtgeýär, ondan soň biziň normalymyz üýtgeýär. Meselem, e, dereje bir üýtgeşik bolup biler birnäçe ýyl soň. Meselem, 140-yň üstüne dereje bir, 150-iň üstüne dereje iki diýip bileris birnäçe ýyl soň. Şonuň üçin şu wagtky elimizdäki sanlar 2017 AHN-iň zadyna görä, gaýrlaýnlaryna görä. Ondan soň ýaňy ýaňky şu sanlar näme diýmek? Stolik we diastolik. Stolik näme bolýar? Şu biziň ganymyz uranda zat e, bir basynç döreýär sebäbi e, ýüregiň içindäki gan ýokary çykmaly da hemme organlara ýaýramaly şoň üçin ýürek urýar şu ýürek uranda damarlaryň içinde bir basyş döreýär şo şoňa sistolik gan basynjy diýilýär ýaňky ýüregiň uruşyna da sistolik e, ýürek uruşy diýip bileris şu ýokarky san bolýar şu ýüz ýigrimi meselem şol Aşaky näme bolýar? Şo ýürek uruşyň arasyndaky ýürek urmaýan wagty ýa-da şoňa diastolik e, gan basyjy diýilýär. Näme bolýar? Ýürek e, gowşaýar, şu taýda suratda görşüňiz ýaly gowşaýar, içine gan girýär e, ýüregiň içine, şu ventrikleriň içine gan dolýar. Şondaky damarlaryň içindäki gan basyşyna diastolik gan basyşy diýilýär. Onuň köplenç aşakda berilýär. 120-80. Meselem, şu aşagy normalny gan basyşy. Ondan soň e, gan basyşy nähili ölçemeli? Näme şu slaýdy näme üçin goýduk? Sebäbi e, köplenç biziň gan basyşymyz gündelik edýän e, hereketlerimiz, biziň ýa-da duýgularymyz, stres bolanymyzda ýa-da sport edenimizde, maşk edenimizde, ýadak gelenimizde, gaharlananymyzda üýtgäp durýar. Sebäbi e, şo bir kadada däl-de, şo üýtgäp durýar, aşak ýokaryk bolup. Şonuň üçin iň dogry gan basylyşy ölçemek e, gaty möhüm sebäbi bize şol e, sizde gipertoniýa e, bam ýokmuşan görkezýär. Eger ki sen äde meselem diýelim ýada gelen malty ölçeseň bu beýik çykmaga ahmal gan basyşyň. Ýöne sen gipertoniýa belki müntä dälsindir. Diňe şol ýaňsy ýadaň üçin ýokary görkezdi. O wagtlaýynça e, bir

kofýa maşk edilmedik bolmaly ýa-da çilim çeken bolsaňyz, çilim çekmek birinji ýene howply, çilim çekmeli däl. Eger çeken bolsaňyz garaşmaly 30 minutlap. Ondan soň eger meselem tüwede gidesiňiz gelýän bolsa, tüwede gidip gelmeli, arkaýynlaşmaly. Ondan soň ölçemeli. Iň esasy şu wagtky bir topar maşynkalar bar ölçemek üçin gan basynyny. Iň iň gowusy aslynda şu goldan ölçemek. Şu suratda görkezilişi ýaly. Suratda görkezilişi ýaly goldan ölçemek iň esasysy. Soň bir gezek ölçämiň bolmak sebäbi e, ýaňy aýdyşym ýaly şu kadys üýtgäp durýar gan basyşyň. Ondan soň iň iň az iki gezek ölçäp, ondan soň şoňa görä orta ortaça zadyny e, sanyny alyp, şoňa görä e, Dubline bam ýokmy diýilýär. Buram e, Bannisa gidilende köplenç köp adamlaň, e, köp bannoýlaň Dublinesi birazarak e, beýgirak bolýar. Sebäbi doktora gidende birazarak tolgunýaň, aljyraýaň, zat edýäň welin gön ýokary galýar-da e, gan basyş. Şonuň üçin köplenç e, biz bannoýlara öýde özüňiz e, da Dublinýany ölçeýän zat alyň, Öýde öňüňiz özüňiz ölçäň, soň kagyza ýazyň, ondan soň bize getiriň, bile seredeliň diýýäs. Ýöne öýde özüňiz ölçümiň e, özüňiz öýde ölçeseňiz, ölçäňizde e, şu şertlere uýmaly sebäbi e, dogry gan basyşyny alar ýalak. Ondan soň seredilýär. Hakykatdan gan basyşy, ýokary gan basyşy barmy ýa-da ýokmy diýlip. Indiki slayd, ondan soň e, gipertoniýa bolan ýagdaýynda, ýagny dawleniýam ýokarlyk gally diýlende, nähili simptomda, nähili alamatlar bolýar? E, gynansagam diýeýinmi ýa-da gynamasagam diýeýinmi? Köplenç simptom bolmaýar, alamat ýok. Sebäbi e, belli bir derejä ýetýänçä 200-ler zady ýetýänçä ýa 200-lere ýetmek diýmegem, 200-iň zadyň üstüne çykmak diýmek köplenç e, gaty howply. öldüribem bilýär ýa-da beýin beýniň içinde ganama da sebäp bolup bilýär. Şu derejä ýetýänçä köplenç simptom bolmaýar. Iň kän edilýän ýa-da bilinýän ýalňyş bir zatlaryň biri Türkmenistanda köp kişi sähel kelle agyr agyr kelle agyry diýlende şu dawleniýam galdy diýip pikir edýär. Aslynda Şol köplenç dawleniýe däl, dawleniýe galmagy däl. Her kelle agyranda dawleniýe galmak diýmek manysyna gelenok. Kelle agyry başga sebäplerden bolup biler. Kelle agyryny nesip bolsa bir başga gün uly bir tema ol üstünde durup üstünde hakynda gürrüňdeşlik edip bileris. Ýöne şu gün esasy bir gipertoniýa hakynda gürrüň etmekçi. Şonuň üçin kelle agyry diýmek, dawleniýe galdy diýmek däl. Şony gowy edip belläsim gelýär. Ýöne gaty şu eger e, ýaň aýdyşym ýaly ikileriň üstüne geçen stoly gan basyşy şonda meselem kelle agyr bolup biler. Ýöne ol öýdäki oturan e, bir adamyň kelle agyrysynyň deň kelle agyry däl. Oň ýarak ýagdaýy köplenç ballisa gidilýär. Sebäbi gaty erret bolýar. E, howply bolýar. E, janyň üçin gaty howply ýagdaý bolýar. Şonuň üçin e, dagyna galmak, galanyna simptom bolanok, bize bildirenok diýip bileliň. Ondan soň gipertoniýa sebäpleri näme? Näme üçin her kimde dawleniýa bar? Esasan belli bir ýaş geçenden soň her kimde dawleniýa çykyp başlaýar. Oň iki sany sebäbi bar. Birinji sebäbi biziň esasy gipertoniýa diýilýär. Ýüzde togsan togsan bäş prosent adamlarda şo bolýar köpimizde. Muň aslynda sebäbi ýok. Belli bir sebäpden sebäbi ýok da, biziň o obşi ýaşaýyş şeklimiz, ondan soň ýaşymyz, biz meselem ýaşymyz gitdikçe, ýaşymyz garadykça damarlarymyz näme edip başlaýar biraz-biraz gatyşyp başlaýar, ondan soň olam ýokary gan basyşa sebäp bolup bilýär. Şonuň üçin ýüzde togsan-togsan bäş prosent essential hypertension ýa-da esasy gipertoniýa bolýar. Ýa-da käwagt başga keseller, başga sebäpler hem gipertoniýa sebäp bolup bilýär. Meselem, iň kän bolýanlaryň biri uky apnesi. Uky apnesi näme bolýar? Uky apnesi köplenç eşdensiňizdir ýa-da bardyr maşgalaňyzda. Birazrak semriräk bolsa, boýny birazrak galňyrak bolsa, Käbir adamlar gije gaty erbet horlaýar. Ýa-da käwagt dem gysýan ýalak bolýar gije ýatyrka. Şol ýalaklaryň köpüsinde uky apnesy bolýar. Ýöne uky apnesini barmy-ýokmy diýmek üçin ýörite laboratoriýada, uky laboratoriýasynda bir gije galyp, polosomnografiýa edip seretmeli, uky apne näçe gezek demi durýar. Apne dem durmak diýmek, näçe dem durýar, şoňa görä diagnoza goýulýar. Ýöne eger Biri ýaş ulurak bolsa birazyrak, biraz sendiräk bolsa, boýny biraz galyňrak bolsa we gije horlap demi durýan bolsa, irden kelle salýan bolsa, ukusyny gowap bilmeýän bolsa, şol ýaly bamlarda köplenç uky apneýasy bolýar we şolarda-da meselem ikinji derejeli gipertoniýa bolýar. Böwrek keseli bolup biler, böwrek üsti mäziň massallary, ýagny rak keselleri, çişleri, tiroid keselleri, bu şu zop diýýänimiz, ýa-da başga damar keselleri hem bolup biler, ýa-da käbir dermanlar, iň kän ulanylýan derman, meselem, çaga doguş gözegçilindäki dermanlar bolýar, OCP diýilýän, oral contraceptive. Şolar hem, meselem, e, çagrak galdyryp bilýär e, dawlenýäni, ýa-da beýleki narkotikler hem dawlenýäni galdyryp bilýär. Ýöne bir esasy şu gün esasy gipertoniýa barada e, gürler gürrüň edip geçeris. Soň e, ýaňy risk faktora diýipdik. E, haçan e, ýa-da nähili ýagdaýlarda e, kimlerde meselem ýa-da näme sebäpden bizde gipertoniýa bolýar, näme risk faktorlary, meselem, näme biz etsek bizde dawleniýa ýokary e, dawleniýa bolmadyalak e, gorap bileris özümizi. Birinji ýaş, 35 ýaşyň üstünde bolanda e, köplenç e, gipertoniýa bolma ähtimaly gaty beýgelýär. Soň temizlik, temizlik diňe gipertoniýa däl, başga kesellere hem kän sebäp bolýar. Soň maşgalada bolma, meselem maşgalada birine e, dawleniýa e, bar bolsa, şonda sizde bolma ähtimalym köpelýär. Ondan soň e, biz eger nahara kän duz atýan bolsak, e, günde meselem 3 gramdan kän e, duz iýen bolsak, naharda ýa-da e, başga zatlaryň içinde suwda zatda e, duz iýen bolsak, şol hem e, risk faktor. Alkogol, e, spirtli içgiler risk faktor we hereketsizlik. E, soňkuda esasan etaşlarda ýaşaýanlar e, hereket kän bolanok, sebäbi e, iş öýi, iş öýi bolýar, iş diri ýa awtobusda ýa-da maşynda gidip gelinýär, çünki hereket bolanok. Şoň ýaly hereketsizlik hem biziň dabenemiziň galmagyna sebäp bolup biler we stres, stres hem şu ýaly gaýgy, alada, şu öýüň, öýüň işleri ýa-da iş ýa-da obşi durmuş barada gaýgy, alada hem şoňa risk faktor. Şo şuna seretseňiz ýa-da risk faktorlaryň käbirlerini biz özümiz e, biziň elimizde özümiz düzeldip bilýäris. Käbirleri biziň elimizde däl. Meselem, ýaş we maşgalada bolmagy biziň elimizde däl. Biz saýlamadyk. Ýöne beýlekilerin hemmesini biz özümiz düzeldip bilýäris. Meselem, semizlik, horlanyp düzeldip bilýäris. Günde 3 gramdan az duz iýip bolýar. Gowja seretseň duzuňa, kän atmasaň duzy, öz agzyňa ýoşuk bilen tagamyny öwrenişdirseň özüňi, ony edip bolýar. Esasan-da belli bir ýaşdan geçenden soň. Ondan soň alkogol meselem içýän bolsaňyz, ony goýsaňyz, diňe bir gipertoniýa däl we beýleki bir topar kesellerden goranarsyňyz. Her kesillik günde pylança wagt hereket etseňiz, ýene gipertoniýadan we beýleki kesellerden hem goranyp bilersiňiz we stres hem käbirler biziň elimizde arada, käbirler biziň elimizde däl, ýöne şadyýan boljak bolsak, olam nesip bolsa düzeler diýip umyt edýän. Sen komplikasiýalar, ýagny meselem diýdik, näme üçin dawleniýa e, problemi, dawleniýa liçet etmekden bejermeseň, näme bolýar? Dawleniýa dawleniýa bilen ýaşap bolýarmy? Dawleniýa hiç wapşe derman alman. Eger dawleniýa hiç derman almasaňyz we belli bir e, ýaşdan geçen soň 30 ýaşdan 40-dan soň geçenden soň we sizde dawleniýa çillap bulan bolsa, onda şu keseller e, köplenç ýüze çykýar. ýürek agyry ýa-da infarkt bolýar ýürekde. Sebäbi näme diýdik ýaňy? Şu taýda görkezilýär. Şularyň biri bolma, bu beýinde. Şuň ýaly edil beýindäki ýaly ýaňky damaryň içindäki gan basyşy galanda damaryň diwarlaryny depir edip, edip başlaýar. Ziýan edýär. Ondan soň şoň ýakda näme bolýar? Gyra ýoşa ýoşap, ýaňky e, gowy e, güýçsüzleşýär dänim, soň ýarylyp başlaýar. Soň näme bolýar? Biziň iň gowşak damarlarymyz haýsy damarlar? Ýürekdäki we beýindäki damarlar. Soň näme bolýar? Birinji bilen şolara diýen ýetýär. Sen e, dawlenýäňi e, kada tutmadyk bolan bolsaň, liçini almadyk bolan bolsa, elmydama meselem, ýüz kyrklarda, ýüz ellilerde gezen bolsa, näçe ýyllap, belli bir wagt geçenden soň, gynansagam, şo ýaňky ýüregiň damyrlary we beýniň damyrlary çydap bilenok we e, ýarylyp başlaýar. Diňe ýarylmakda käbir adam zat bolýar, ýaňky e, damarlar gowşýar welin, arasy açylýar-da, te damarlaram e, üç gat bolýar-da, şo ýaňky birinji gat, ikinji gatyň arasy açylýar. ýa zadyň gan damarynyň o tak zatla gelip başlaýar. Ýa-ni biziň e, ganymyzdaky ýörite şuň ýalak e, bir ýerik zeper ziýan ýetendäki gelýän e, öýjükler bolýar. Şolar gelip başlap o taýda o taýda dykaýar, dykýar. Şeýdip şu taýda görkezişýär. Plak bolşup başlaýar. ýa-da şuň ýalak bolup ýarylýar. Şonuň üçin e, ýürekde bolsa infarkt bolýar, e, myokardal infarction bolýar ýa-da strok bolup bilýär, beýnine e, insult bolýar, beýnine gan ýa-da beýnine e, şuň ýalak plak bolup beýniň damarlaryny dykalýar. Ýa-da uly damarlarymyz bar biziň aorta ýalak. Şu damarlarda giňeme bolýar we anewrizma diýilýär. We böwre zat eger dawleniýe ýokary bolan bolsa we kontrol edilmedik bolsa näçe ýyllap böwrek çydap bilmeýär sebäbi böwregiň esasy işleme işleýiş mehanizmasy zat da şu şoňa gelen damarlardaky ganyň içindäki zat. Şoň gelen damarlarda damaryň içindäki gan basyşyna görä böwrek işleýär. Eger şu ýanky damaryň içindäki gan basyşy e, gaty beýik bolsa, ýürek hem işläp işläp, ondan soň bellew geçirse, ol hem ýadap başlaýar. Soň belli bir wagtdan soň e, böwrek ýetmezine çenli gidip bilýär. Ýa-da käwagt näme bolýar, şo ýaňky beýnä infarktlar bolsa, käbir beýniň käbir zonalaryna infarkt bolsa, demans diýdim diýýänimiz zadymyz, ýady gitmegi şo Alzheimer, Alzheimer däl, ýagny Alzheimer meňzeş demans keselleri bolup bilýär. Ondan soň nädip bunu bejerip bolýar? Zabeniýa ba öýde özümiz ölçedik. Ýa-ni aýdyş şekilde bir näçe gerek hep 3-4 göz ötüp ondan soň seretdiňiz. Zabeniýaňyz diýeliň 130-140 arasynda oýnap dur. Ondan soň birinji näme etmeli? Gön doktora uglanmalymy? Ha, bu doktora gitseňiz gowy. Esasan hem dereje 2 bolan bolsa, 140-yň üstünde kän gezýän bolsa. Oň aşagyna gitseňizem gowy. Ýöne ondanam özüňizem e, öýde käbir ýaşaýyş şeklini üýtgedip, e, bejergi edip bilersiňiz. Nähili edip bolar? Ýaňam aýdyşymyz ýaly, duz azaldyp, 3 gramdan günde az e, duz ulanyp, horlanyp, eger semiz bolsaňyz, eger kän hereket etmeýän bolsaňyz, günde maşk edip 30 minut iň az 30 minut hepdede 3-4 gezek ýöreýän, ýörmek bolup biler, suwa düşmek bolup biler, ýüzmek bolup biler. ýa-da şoňa meňzeş tigir sürmek ýaly maşyklar we iň esasy men soňa goýdum sebäbi biziň e, Türkmenistanda iň uly problemlerden biri şu. Şimdi e, dat näme şoň ady? Berhiz. Şu ýörite e, daş berhiz diýip bir berhiz we bu berhiz e, dawlen ýokary dawlenýadan goranmak üçin döredilen bir berhiz. Bu näýlek berhiz? Bu berhizde köp gök önüm, miwe, ýagsyz süýt, gatyk, towuk, balyk ýa-da hozuň görnüşlerini iýmeli, şu berhizi tutjak bolsaň. Näme iýmeli däl? Nämeni azaltmaly? Süýjini azaltmaly, kola ýalak şo süýjüli içgileri azaltmaly we gyzyl eti azaltmaly. Goýun ýa-da sygyr eti. Şimdi bizde şu gyzyl et kän iýilýär. Goýun eti, sygyr eti gynansagam sebäbi Türkmenistanda biziň kulturamyzda şonuň ýalakda sürü sürüçilik ösen bolansoň goýun etini gowy bolýar, esasan ýaglyja iýip. Ondan soň belli bir e, ýaşy geçenden soň dawleniýa sebäp bolýar. Diňe dawleniýa däl, başga kesellere hem sebäp bolýar. Şoň üçin e, dash diet, e, dash e, berhizini e, ýygarlap, ony maşk edip horlanyp, duzam azaldyp, e, giperdoniýa, gipertoniýany ýeňip bolýar. Ýokary basynjy, e, ýokary gan basynjyny e, şeýdip ýeňip bolýar. Eger ýöne ikinji derejeli gipertoniýa bar bolsa, ýagny ýan gaýdyş midialak, stolik gan basyşy 140-yň üstünde bolsa, onda köplenç ýaňky ýene e, ýaşaýyş şekilindäki üýtgeşmeleri etmeli, horlamaly, eger semiz bolsaň, ýene e, daş e, berkidini etmeli. Oň üstünde derman ulanyp başlamaly. Men şu dermanlary goýdum, ýöne men esasy maksadymyz e, siz gidip dermany alyň diýmek däl. Siziň şu derman atlaryny görüň diýip goýduk. Nähili derman görnüşleri bar? 3-4 sany derman e, görnüşleri bar, şularda görkezişi ýaly. Ondan soň her her sakynda da e, mysal goýduk şudak. E, ýöne dermany özüňiz gaýrat edip özüňiz almaň. E, doktor näme derman diýse şony alyň. E, köplenç bir derman bolup biler, ýa-da iki bolup biler. Şuň görkezişi ýaly, meselem, e, ACL inhibitorlar şu taýda şu e, angiotensin reseptor blokkerlar ACL inhibitor bolýar. Şoň bilen meselem diýelim, e, kalsium channel e, blokkerleri bile ulanyp bolýar. Diňe şu görkezmek üçin hani bir e, görüm diýip zatly dermanlar, nähil dermanlar bar. Ondan soň käbirler meselem sorapdy maňa, şu derman bilen bu dermany alsam bolýarmy diýip. E, Meň pikirimçe doktoryňyz näme diýse şony ediň we siz özüňiz hem eliňizden geleni ediň. Siz eliňize näme gelip biler? Eliňizden şu gelip biler. Şuda görkezişe ýaşaýyş şeklini üýtgetmeli. We e, birinji bilen gipertoniýa diýilmäke ýaňy aýdyşym ýaly gaýrat edip birinji gowujy dogry ölçemeli. Gipertoniýa hakykatdan hem barmy ýokmy? Şony anyklamaly, ondan soň e, bejergisine başlamaly. Ýaşaýyş şekilini üýtgetmeli, eger gerek bolsa derman. Soň men näme edesim gelýär? Men gaty kän bol öz kakamam şoň ýaly etdi. Birazalak dermany meselem banisa girip çykyp ýa-da derman eline paşy gutarandan soň soň dowam eden oklar. Gynansam gipertoniýa ýokary gan basyşy hroniki bir kesel. Bir başlansoň ýeňmek mundan kynrak. Eger ýaňky şu zatlary edip bejer e, ýaşa şekilindäki zatlary üýtgetmeseňiz, gynansag hem dawleniýe gidenok, durýar. Ondan soň sen dermany ömürlik ulanmaly bolýaň eger e, şulary üýtgetmeseň. Şonuň üçin bolnisa girip çykmak bilen göni liçenesi gutaranok. Ömür boýunça dermanyňy atyp durmaly we ömür boýunça dawlenýaňy ölçäp durmaly. Hepdede bir, iki gezek bolsa iň gowusy. Biler ýalakda dermanyň peýda edýän edenokmy? Käbir wagt sen dawlenýaň beterläp biler. Şonda eger sen şu dermany ulanyp ýören bolsaň, sen ölçäp görýäň, onuň öýde näme bolýar? köpelip başlapdyr. Ýene beýik beýik dawleniýa, beýik dawleniýa çykyp başlan bolsa öýde, soň ýene täzeden doktora jaň edip ýa-da doktor täzeden görüp, şuňa ýagdaý boldy, şuňa ýalak şu wagt meniň öňki öňkümden beýgiräk näme etse bolar diýip, şoňa görä üýtgeşme edilmeli. Ýöne ömür boýy dermanlary ulanmaly. Şoň şu günlükçe slaýdlar Şuň ýaly, nesip bolsa, soraglaryňyz bar bolsa, doktor Kakyýelli we özüm nesip bolsa jogaplyjak bolup synanyşarys. Köp sag boluň.
Köp sag boluň beren gürrüňiňiz üçin. Ýaňky 13 minutda men hem tas gipertoniýa bolýadym. Inşallah uzak möhletleýin täsiri bolmaz. Indi iki sorag gelipdir. Soraglaryňyz bar bolsa, YouTube-dan hem ýazyp bilersiňiz, Zoom-dan hem ýazyp bilersiňiz. Ýöne öňki gelen soraglardan men soraýyn. Ýaňy belläp geçdiňiz, hroniki diýip bolýan, onda bu haçan hroniki bolýar bu kesel? Dawleniýeden doly dynip bolýarmy? Ýa-da hemişe derman içip gezmelimi? Ha, o ýam, ýa, o ýam aýdyşym ýala, e, gynansaň hem ýaňky ýaşaýyş şeklini üýtgetmeseň, e, horlamasaň, ýaňky daş berkidini e, follow etmeseň, şony yzarlamasaň, gynansagam kronik bu dermanyň ömür boýunça içkemez. Gerek bolsa köpräk derman sebäbi ýaşyň gitdikçe dawleniýa beterleme gat ahmal.
Onda ýaşulylarda da kadal tutmak üçin biraz berhize seretmeli, biraz wagtly-wagtynda ölçäp durmaly, doktora görüp durmaly bolýar-da. Hawa. Bu ýaşaýan ýeriň dawleniýa täsiri barmyka? Haýsy şäherde, haýsy döwletde ýaşaýan? Şudat, doktor Kakel.
Men bilişime görä kän ýaşaýan ýeriň dawleniýaňa kän tapawudy ýok. Eger nämäň bolmasa, näme şu altitut Diýilýär-ä, dagyň depesinde ýaşaýan bolsaň, beýikligi, beýik, beýiklik, olaň adatçylyk täsiri bolup biler, ýöne häzir Mar, Marda ýaşanyň bilen ýa-da Istanbulda ýaşanyň bilen kän ony ýaly tapawut etmezmika diýip pikir edýän. Hawa. Bir zat bardy, e, sowuk ýa-da yssy ýerde ýaşama tapawut edýär diýlip e, görkezilen, ýöne ol tapa gaty uly däl we o tapawudyň zat sebäpli bolmagy ahmal. Meselem, sowugrak ýerlerde ýaşaýanlar, esasy demirgazyga ýakyn ýerlerde ýaşaýanlar, meselem, belkem e, kän maşk edenokdyrlar, belkem e, semizräkdir. Şoň üçin e, bu şoň ýaly bir zat bar, sowuk sebäpli, sebäbi sowukda damarlar birazrak näme bolýar? Näme diýilýär şuňa?
Dartylýarmy? Giň awa dartylýar, ondan soň olam içindäki basynç köpelýär-de. Şo sebäpli ýöne ol e, beýleki ýaňky risk faktorlary ýaly uly täsiri ýok.
Kliniçki täsiri ýok-da eken. Awa.
Düşünikli. Ä, Göwreli aýallarda nähilek bolýar? Ä, Derman maslahat berilýärmi ýa-da çaga zyýany bolup bilýärmi bulaň?
Göwreli aýallarda bar, eger olar iki şekilde gipertoniýa bolup biler göwreli aýallarda. Eger öňden gipertoniýasy bar bolsa, ony oň bejergisi üýtgeşik, eger 20 hepdelikden soň bolan täze dörän gipertoniýa, oň bejergisi üýtgeşik. Iki sany kesel bar. Aslynda bir kesel-de biri beýlekiden has agyrrak preeklamsiýa diýilýär birinjisine, ikinjisine eklamsiýa diýilýär. O näme diýmek bolýar? Ýigrimi hepdelikden köp göwreli bolan aýallarda täze dörän ýaňky uly gan basynjy we böwrekleriň şol basynjy eýleki organyň täsir edip başlaýar. Gan aýlanyşyna täsir edýär, böwrekleriňe täsir edýär, ondan hem plasenta täsir edýär, ýaňky bäbege gidýän gan gan aýlanyşyna-da täsir edýär. Ondan ke on eger preklemsiýa bolsa, on bejergisi üýtgeşigräk eklemsiýa bolsa, ýaňky preklemsiýadan has ýaň on agyr agyrlaşan görnüşi ol suwdurgy berip bilýär. Göwreli aýallarda ýa-da başga we uly gan basynyjynyň komplikasiýalaryna sebäp bolup bilýär. Eger gysgarak gysgarak jemläýiň.
Ýene iki iki iki sözlem preeklamsiýa bolsa eger otuz iki hepdäň üstünde bolsa olary dogurdy çagalar dogurdylýar öýkenleri bäbegiň öýkeni nemeden ol gurnaşan bolsa onda dogurdylýar şeýdip bejergi soň şolar ýaly. Biram ýene bir sözlem söp. Ýanki çaryň görkezen dermanlarynyň käbirleri göwrelilerde gadagan ulanmak ol nemelere täsir edýär. Bäbege täsir edip bilýär. Bolly.
Sag boluň. Bu ýaşulularda hasam çala bir üýtgeşigräk habar eşitseler ýa begenseler, gynansalar dawleniýasy galýar. Şoň çözgüdi barmyka ýa-da muň öňüni nädip alyp bolar? Bular şo sorag şo nädip bilýärka dawleniýaň galandygyny? Ýaňky eger kelläm agyrýar-da, başym aýlanýar diýmek dawleniýaň galdygy manysyna gelenok. Ölçemesek ýaňky aýdyşym ýaly gowy edip Esasan hem ýaňky üýtgeşik bir habar alan bolsa ölçemeler sebäbi biraz beýgiräk çykýar. Hawa. Ýöne bu e, dawleniýa galanda oň ýala edip hiç kimni kän kellesini agyrdanok ýa-da e, başyň aýlap nim bolanok. Ol zat doýa köplenç organizme şu üýtgeşik habarlara berýän zady, jogaby. Ol dawleniýam galyp bile ýöne dawleniýa sebäpli ýaňky zatlar bolanok.
Hawa, soň ölçelip dawleniýe galypdyr diýip, ondan soň hasam adam gorkuzyp iş ula gidýärmikä diýende. Ol näçe wagt soň şonda ölçemeli, eger şoň gal bir ýagdaý bolsa? Şo iň az 30 minut garaşmaly-da. 30 minut, azajyk köşeşýänçä. Köşeşme, ondan soň Um, howa bilen bir baglanyşygy barmyka? Ya başga bir sorapdyr. Howadaky magnitleriň, uh, magnit hadysasynyň dawleniýa täsiri barmyka diýipdir. Ýaňkyjy diňe şo sowuk ýa yssy howa üstünde durlup geçilipdi, uh, üstünde kän research edildi, eksperiment edilip edilipdir. Ýöne oň uh, klinikada meselem o derman üýtgeçik şekilde ýa-da sen approach üýtge çyk şekilde bir bir uly bir täsiri ýok.
Dawleniýe peselen ýagdaýynda nädip pese düşürip bolar?
Pes dawleniýäni pese düşürmelimi? Hawa, biri bilemok, ölçeýä dawleniýesini, beýik çyksa onsoň nädip şony pese düşürip bolardy?
Göni ölçänden soňmy şu reska? Hawa.
Ýan gyz eger şu ýan gaýdyşymyz ýalak. Bu hroniki kesel. Kä wagt hronika meselem şu eger normalny çyzyk bolsa dawleniýe üçin şol ýanky bannoýda Hroniki şekilde beýik bolsa, bu käwagt tolkun edip bilýär, şeýdip-şeýdip. Oň ýala her gezek, her gezek çala galanda liçen edilenok, sebäbi hroniki olarak, hroniki şekilde liçen edilýär. Derman berilip. Oň ýala gün bir gaty galanda barnistalarda edilýär. Belli bir derejäni geçenden soň, ýaňky şu kellesinde ganam, kellesiniň içindäki, beýnindäki damarlar ganamasyn diýip, e, liçenýe başlanýar, güýçli dermanlar berilýär. O öýde oň ýalak e, göni e, akut şekilde beriljek bir derman liçenýe ýok.
Bir ýazýa men niýe e, dawleniýe gipertoniýa bolanlara enalapril bilen metaprolol ýazýan diýe. Şu barada näme pikir edýäňiz diýe doktor öýdýän.

bilen biram GNC diýip bir neme bar, e, gurama bar. Olar e, e, dawlenýaň, gipertoniýaň bejergisiniň rekomendasiýa guideline-laryny neme edýärler her 3-4 ýylda bir. First line treatment gipertoniýa üçin, ýani birinji neme edilýän dermanlar ýa thiazide diuretikler, ýaňky
Hydoklo buşluk berýänler aga. Neme
diuretik bolanda nemäň Köp siýdirýär-de adam, köp gowşup durýar, şeýdip. Gowşup durýar. Gowşup durýar derman. Şo first line ýa taýyz, taýazaýd diuretiklerden biri atlaryndan iki sanyny bereýin. Hidroklorothiazid iň köp ulanylýany ýa klortalidon. Ikinji ýa-da kalsium channel blocker esasan hem dihydropyridin kalsium channel blocker. A, ady amlodipin iňňeme köp ulanylýan dermanlaryň biri. Amerikada ýa thiazide ýa-da calcium channel blocker rekomendować edilýär birinji bilen. Eger sen diýelim başga keselleriň bar bolsa, diýelim sen ýüregiňde ritm problemasy bar ýa-da sen ýürek ýetmezçilik, heart failure sistaly ki, onda beta blocker berip berilip bilner. Ya da sen diabetin we yanki diabet hronическi 10-15 ýyldan bäri ba uje sen böwregiňe täsir edip başlady. Böwrekleň ýuwaş-ýuwaş yanki proteine belok diýilýän çary. Awa.
Belok. Kysgarak jemläýiň. Bu tutuş düşündirjek bolsaňyz bar wagtymyz gitjek ýaly. Eee jemledim. Eee ondan eger sen hronik keseliň bar bolsa ýaňky ýaly men mesel mysal berýän ýaňky diabetiň we hronik böwrüňe täsir edip başlady. Onda birinji eee rekomendować edilýän eee dermanyň biri ýaňky eee ACE inhibitorlary, enalapril bolup biler, lisinopril bolup biler. Ana jogabym şol. Mete Prokoplenç ýürek başga-da gapda dawanýan gapdan ýürek kesel bar bolsa, ýa-da ýürekde rizm problemasy bar bolsa, şonda gapdana goşulýar.
Gizlin dawleniýe diýip bir zat barmyka? Doktor Çary sizden soraýyn äki. Doktor Kakelden sorasaňam soň ýaparmyň? Dawini aslynda gizlin sebäbi zatda ýaňy aýdyşym ýaly simptom alamaty ýok. Ondan soň özüň ölçemeseň bilip bolanok. Okey. Ýa-da doktora barlaga giden biri görüp şeýdip aýtmasa saňa. Düşün.
Gaharjaňlyk dawleniýäňi galdyrýarmy?

Ol başga bir zatdan bolmagy ahmal. Ýüreginde bir problemi ýa-da başga böwrekde ýa-da başga bir kesel sebäpli ýa-da diňeje aýaklaryndaky damar sebäpli bolmagy ahmal. Dawleniýe we aýagyň gön çişmesi gön bir-biri bilen gön baglanyşygy ýok. Başga bir kesel sebäpli bolmasa. Bu soragyň jogabyny men hem bilýän. Ony kelle agyryňda dawleniýäniň galandygyny ýa-da dä

we elmydama öýde özüňi ölçäp durmaly we dermanyňy ömür boýy ulanyp durmaly, eger gowulanşmasa.
Seň gündelik gezýän dawleniýäň näçe diýip soralýar diýýär. Muňa nähili düşünmeli ka? diýip sorapdyr biri. Ýeňki ýaşaw hakynda aýdym.
Olivara gündelik dawlenýaň ýaňky çar çaryň aýdyşy ýaly bir gezek galany bilen bejergi almaly diýip zat ýok. Ýagny dawlenýaň hronisk uly bolmasy seň organizme zyýan edýär. Ýekeje gezek galany bilen tapawudy ýok. Biram gündelik nemäň ony Doktora gideňde soraýarlar, egerinde öýüňde dawleniýe maşynyň bar bolsa we günde gündelik birküç gezek ölçäp durar bolsaň, olaň gaýratyny tutýan bolsaň, onda jogap berip bilersiň. Bolmasa, men dawleniýämi ölçämok, bilemok diýip jogap berersiň. Näme diýjek başga? Düşnükli.
Diňe diastolik nomeriň ýokary bolmasy, sistolik nomeriň bolsa hemişe gowy bolmasy nämeden bolýarka? Käbir keseller bolup biler. Ha, o käbir keseller diňe ýa stoligi e, ulanýar. Meselem, e, tiroid e, keseller zop ýalak, tiroid hormony gormondan gaty beýik bolsa, şo meselem diňe stolik gan basyşyny ösdürip bilýär. Diastolikde de käbir keseller diňe diastolik ösdürip bilýär. Meselem, ýene ýaňky tiroid zatlaryň, gormonlaryň pes bolmagy meselem, diňe şony edip biler. Ýa-da başga bir sebäp, damar sebäpleri meselem, sebäbi esasy şu damaryň öz içindäki ýaňky ýüregiň urman durka damaryň içindäki basyşda. Şol sebäpli meselem bolup bilýär. Ýöne köplenç liçenesi kän gaty tapawut edenok. Ýöne şower şekilde köplenç liçeniýe berilýär.
Suw içmäň täsiri barmyka? Suwy az içmek. Dawleniýe.
Eý, onu bar häzir 10 e, litr içseň täsiri bar onu ýöne ýa ýarym litr 1 litr içseniň sen täsiri ýok. Ýöne häzir böwreginde problemi bar bolsa, sen dializ e, hassasy bolsaň, e, onda problemi bolup bilýär ýarym litr 1 litr içseň hem. Sebäbi sen uje peşew öndüreňok, böwrekleň işlänok, ondan sen sende hiç hiç hili ýaňky organizmde dörän toksinleri siýdik bilen atyp bileňok-da, sen uje siýdik döredeňok. Onuň ýekeje nemesi oň ýaly hepdede günaşa diýer ýaly dialize girip ýaňky suwlary aldyrmak. Eger dialize gitmeýän bolsaň, böwregiň uje ýany dializ derejesine ýetip barýan bolsa, onda fluid restriction rekomendować edilýär-de, günlük sen bir litrden köp içme ýa-da ýürek ýetmezçiligiň bolsa, bilýärmiň? Men men soraga düşünişim, eger ýaş wagtyň köp suw içilme, içmedik bolsaň şo dawleniýäň galmagyna uzagyndan täsir edýärmi? Ýok. Okey. Migren bilen dawleniýäň bir baglanyşygy barmyka? Migren bilen Meň bilişime görä ýok, ýöne häzir seň organizmde agyry bolan bolsa-da häzir diýelim migd kellagyryň, erbet kellagyryň bar ýa-da operasiýa bolduň, operasiýa bolan ýeriňde agyryň bar, dyzyň agyrýar, biliň agyrýar, erbet derejede agyrýan bolsa onda ýaňky seň Ol agyrylar seň simpatiçeski nerw sistemaňa täsir edýär we dawleniýaňy galdyryp bilýär. Hawa, ýöne olar wagtlaýynça bolýar. Wagtlaýyn, hroniki däl. Hawa.
Alprostadil atly derman dawleniýä zyýany barmy? Ol zat, ol dawleniýany peseldýär. Eger siz e, darwine pes eden başga bir derman ulanýan bolsaňyz we ýaňky şu dermany ulansaňyz, e, darwinden gaty peselse, e, hypotension bolýar. E, gaypo, gaypotonya diýilýär, edil bilemok bolin. Şonda gaty e, ölüme sebäp bolup bilýär. Gaty pes bolup. Um, onda biziň wagtymyzda dinni berdi. Garraňda gipertoniýa bolmaz ýaly entek ýaş wagtyň nämelerden gaçyp durmaly ýa-da nämeleri etmeli? Ýaň şu, a, o ýaň bellek geçmeli ýa slaýdlardaky ýalak. Şu saglyk ýaşamaly, e, diýetaňa seretmeli, ony maşyk etmeli. Ondan soň, a, hereket edip durmaly, ýa maşk ondan soň çilim çekýän ýa-da arak içýän bolsaň olary erbet häsiýetli endikleri goýmaly. Ondan soň şu biziň elimizdekiler şolar. Ýaşyny üýtgedip bolanok ýa-da beýlekini üýtgedip bolanok. Ondan soň şeýdip ondan soň şu peýda etmäge gaty uly köplenç peýda edýär. Düşnükli.
Iki sorag geldi. Böwrek böwrek dawleniýesi bilen normalny dawleniýäň arasynda bir gatnaşyk barmy? Ondan soňam böwrek dawleniýesi galyp soňundan aýagyň aşagy gyzma problemasy bolup bilýärmi diýip soraýarlar. Şony bir anyklaýsaňyz, böwregiň dawleniýesi bilen normalny dawleniýäň arasynda baglanyşyk barmy? Başga bir sorapdyr, göz dawleniýesi bilen diýipdi. Böwrek dawleniýesi näme bolýar kaka Gyzyl aga?
Böwrak soragy näme? Men birine jogabyny jogap ýazyp otyrdym, muny kän diňlemändirin bagyşla. Men böwrek dawleniýasy bilen aýagyň çişmegiň ýa gyzmagyň baglanyşyk näme diýip sorapdyr. Aýagyň gyzyp bilýärmi diýip soraýarlar.
Ha, ýöne men böwrek dawleniýasy diýip men gaty eşitmedim. Böwrek dawleniýasy diýip on ýaly kesel aýdylanok, ýöne häzir çaryň presentationynda bar, secondary hypertension bar, ikinji sebäp Yani 5-10 prosent nemeler böwrügiň sebäpli böwrek keselleri sebäpli sen gipertoniýaň bolup bilýär. Olam köplenç çagalarda bolýar, ýaş adamlarda bolýar. Ondan häzir diýelim sen 15-20 ýaşynda Sen haçan doktora gitseň, dawlenýaň ýüz segseniň üstünde bolsa, onda şolar ýaly zatlar, onda ýaňky secondary faktorlar hakynda neme diagnoz edip başlaýarlar. Diýelim, seň böwrüňe barýan artary damaryň, renal artery diýilýär, şonda ýa-da şo normaldan dar bolsa, renal artery stenosis, sen hay demäňde hyper gipertoniýa sebäp bolup bilýär. Belki şolar ýaly zat şony sorama çalyşýan bolup biler. Mümkin, aýratyn eger sorag bar bolsa özümiz bilen maslahatlaşaýyr-da. Ram bir kysam sorag gelip dur şu ýeňsäň agyrmasy ýaňy aýtdyňyz kelle agyry dawleniýe diýmek däl diýdiňiz da hani her kelle sagyran dawleniýe däl ýeňsäň agyrsa ýa ýeňsäň çekip agyrmagy dawleniýanyň sebäbi diýip aýdylýardy bu simptom hökmünde görkezmek ýalňyşmy diýen Ha, o. Ýeňse sagyran wagty. Şodan kella ýeň sagry, onda şo goşaýlyň. Kella bolsa ýa ýeň sagry bolsa dawleniýe galdy manysyna gelenok. Düşnükli. Düşnükli.
Belki mundan soňraky e, temany e, kella agry bolup biler. Ýaman. Hawa. Ýaman köp adam soraýan ýaly kella agry. Hawa, hawa.
Düşnükli. Şu wagtlyk çara bolan ýaly bu soraglaryň aýyzy e, Gutarmajak ýaly, ýöne köpüsi nära Bir soru sorapdy, Alzheimer hastalarynda dawleniýe nädip bilinýär? Sebäbi hassa bolan adamyň neuronlary eýýäm ölen bolýar diýen. Ýok, zat Alzheimer hassasy, Alzheimer e, beýniň neuronlaryň keseli, dawleniýe damarlaryň keseli. Şu damar ölçäp bolýar, kän nemesi bolanok. E, al Alzaýmeriň spesifik bir şekilde hipertension bilen baglanyşygy ýok, ýöne demansyň ikinji bir topar görnüşi we waskular demansyň gipertoniýa bilen baglanyşygy bar. Eýle Alzaýmeriň kän baglanyşygy ýok. Hawa, gaty köp sorag bar, neme kellagyry barada, ol in başga-da soraglar bar, oň üçin aýratyn bir sessiýa edilmese, baryny jogap berip bolmazmyka diýýän. Biram eýlehan. Rich foodlar.
Biram spesifik soraglar bolsa, ýutubyň nemäň aşagyna ýazsynlar, hytaý jogap berjek bolaýar, boş wagtynda. Hawa, doktor Kake, siz näme jogap berýäňiz? Kän Twittera ulanyňyzok, e-mail urutsalar jogap berýäňizmi? He, hawa, men diýýän, meni köp işledýärler, we paha ondan kän sosial. Hiç hili jogap berenok.
A, e-mail, e-mail bolsa iň gowusy bolaýmasa. Düşnükli.
Bor, onda YouTube özüňiz e-mailiňizi ýazaýarsyňyz-da, eger ýazmadyk bolsaňyz öň. Bor. Potasiumy köp bolan iýmitleň peýdasy bolýarmy?
Näme peýdasy bolýar diýip soraýarlar. Dawleniýe, indi tema dawleniýe hmm. bolansoň da. E, men pikirimçe bolanok.
Düşnükli. Bolýar. Bilmedim, eger hançary diýet hakynda täzeräk okan bolsa, nämäsi bar bolsa, men pikirimçe ýok. Ýok, awa. Şu normalny almaly, normalnyrak ibermeli.
Düşnükli. Tor, köp sag boluň. Beren gürrüňleriňiz üçin doktor Kakelli, bu gün men hem düşündim. Hemme kişi düşünendir diýip umyt edýän siziň çykyşyňyza. Gatnaşan ildeşlerimize-de sag bolsun aýdýan hemmesine. Biz 35 minut diýdik, biraz gijräk başladyk. Ötünç soraýan oň üçin. Ondan soňam azajygam ýene soraglar sebäpli uzatmaly bolduk-da. Nesip bolsa, şul aýyň otuz birine öýdýän, entek ony ýene ýetireris. Ýokary, Amerikadaky ýokary okuw jaýlary barada bir çykyş bolmaly. Ýene noýabrda bolsa, ýürek barada, ýürek keselleri barada bir çykyş bolmalymy tek ýöne onuň datasy belli däl ol çykyş doktor Maral biram doktor Almaz bilen geçirilmeli. Köp sag boluň gatnaşanyňyz üçin indiki sapar köpden bäri etmämsok neme çykyş bu gün ýutub baglamaga azajyk problemarak boldy. Sabryňyz üçin sag boluň. Gatnaşanyňyz üçin hem sag boluň. Soraglaryňyz üçin hem sag boluň. Habarlaşyp duruň. Doktor Çary Instagramda we Twitterden jogap berýär. Doktor Kakellem e-mailiňde de jogap bermän biler. Ýöne ýatlatsaňyz, men doktor Kakelle özüm ýatladyp bilerin şo. Gaýrat etdi jogap berewer diýipden. Goranda köp sag boluň. Sag oturyň. Wepa aga YouTube-da YouTube-a goýly goýýadamda wideo YouTube-a. Ha, şu wagt häzir e, ýapan adymyza YouTube-da galmaly. E,
Nesip bolsa slaýdlaram edit edilmez.
Isleýän adamlar görüp bilerler. Eger kommentlerine de soraglary ýazyp bilseler, ondan soň e, jogap berýärler şu taýda doktorlar. Nesip bolsa.
Slaýdlary bitirjek bolarys Twitter ýa-da Instagram üsti bilen. Hawa, slaýdlaram nesip bolsa paýlaşarys. Gowy ýatlatdyňyz. Tasaň täze LinkedIn sahypasy açyldy. Facebook we Instagram we ýene bir zat ýatdan çykardymykan diýýän, ýöne Twitter we eger follow edip dursaňyz indi has aktiw ulanjak bolýas onam. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Sag boluň. Sag boluň. Sag boluň.